Dyma ydi'r gwobr gyda straeon o'r Ffindir o'r ail o fis Mawrth 2014. Does dim syndod o gwbl bod argyfwng yn yr Wcráin yn llenwi'r tudalennau gyntaf pob papur newydd yn y Ffindir. Mae'r digwyddiad hwn un o bwys yn y Ffindir oherwydd mai Rwsia yw'r cymydog mwyaf pwerus y Ffindir. Er mwyn deall y sefyllfa, rhaid i ni edrych yn sydyn ar hanes y Ffindir fel rhanbarth o Rwsia. Ar ôl i Rwsia gipio'r Ffindir o'r Deyrnas Sweden, roedd y Ffindir yn rhan o'r Ymerodraeth Rwsia am tua ganrif, hyd at 1917. Yn ystod yr Ail Rhyfel Byd, Ceisiodd yr Undeb Sofietaidd ail-goncro'r Ffindir dwywaith, ond methon nhw. Dim ond yr ardal Karelia yn y dwyrain a ddaeth yn rhan o'r Undeb Sofietaidd. Felly, mae'r digwyddiad yn Crimea yn codi ofn ar bobl yn y Ffindir, ac mae hynny'n dod yn amlwg yn y papurau newydd mewn gwahanol raddau. Mae'r papur newydd mwyaf, yr Helsingin Sanomat, o'r brifddinas Helsinki wedi dewis ymateb Gweinidog Amddiffyn y Ffindir, Carl Haglund i ymosodiad Rwsia ar y Crimea fel ei brif stori. Dywedodd Haglund ei fod o wedi penderfynu i beidio â chyfarfod Gweinidog Amddiffyn Rwsia, Sergei Shoigu, yn St Petersburg oherwydd byddai'n hawdd i ddehongli y cyfarfod yn anghywir. Mae yn cyfaddef bod y cyfarfod wedi cael ei bennu ers misoedd a'i bwrpas oedd trafod materion amddiffyn eraill. Ond, yn y sefyllfa bresennol, Dim ond ar lywydd y Ffindir fyddai'n trafod barn y Ffindir am feddiannaeth Rwsia o'r Crimea. Mae ail stori yr Helsingin Sanomat yn adrodd y gallai sefyllfa bresennol yn arwain at godi safon parodrwydd y fyddin. Ond, mewn erthygl arall, mae Haglund yn ymateb i hynny yn feirniadol. Peidiwch â chodi ofn ar y bobl a rhoi neges anghywir i Rwsia. Mae'r papur newydd digidol Uusi Suomi yn poeni hefyd am sefyllfa ddiogelwch y Ffindir. Ar ei dudalen gyntaf, mae'n canolbwyntio ar casgliadau ymchwilydd gwleiddyddol Charlie Salonius Pasternak. Mae'n rhybuddio'r Ffindir rhag dibynnu ar gefnogaeth NATO petai Rwsia'n bygwth y Ffindir. Yn ei o le, ni fydd NATO'n helpu y gwledydd sy'n rhan o'r cynllun partneriaeth dros heddwch, ond bydd NATO'n amddiffyn dim ond ei haelodau. Dydy'r Ffindir, fel Wcráin, ddim yn aelod ond partner yng nghynllun cydweithio gyda NATO. Roedd aelodaeth y Ffindir yn NATO yn pwnc losg yn ystod y degawd diweddar. Mae tabloid y Il Tosanomat yn defnyddio penawdau bras a thrawiadol ar ei dudalen gyntaf. Honnir bod Haglund wedi deud nad chwythlunio yw hwn, ond pum munud i'r rhyfel. Hefyd, mae'n pwysleisio'r ffaith bod comander y llynges Crimea wedi ymuno â byddin Rwsia nawr. Yn olaf, mae'r Il Tosanomat yn adrodd dyfyniad a lywydd dros dro Wcráin, bod Rwsia wedi datgan rhyfel yn ymarferol drwy ei gweithgareddau. Yn y cyfanswm, mae'r erthyglau i gyd yn eitha gwrth Rwsia. Roedd braidd yn anodd ffeindio newyddion sydd ddim yn ymwneud â'r argyfwng yn Wcráin. Ond es i o hyd i olygyddol yn yr Helsingin Sanomat sy'n trafod safle Prydain yn Ewrop ar achlysur ymweliad Angela Merkel, Canghellor yr Almaen, i Brydain. Mae'r pennawd yn dweud ni fydd yn helpu Cameron i grio ar ysgwydd Angela Merkel. Mae'r erthygl yn beirniadu David Cameron a'i addewid i gynnal refferendwm am aelodaeth Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Yn ôl yr erthygl, roedd syniad o Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd dim ond jôc, ond, oherwydd gambl gwleidyddol Cameron, mae'n bosib byddai hynny'n digwydd. Pwrpas gwreiddiol Cameron oedd cael amodau aelodaeth llacach a newidiadau strwythur yr Undeb, Ond mae'r pleidiau asgell dde eitha', fel y UKIP, wedi elwa o'r syniad i yrru eu hagenda gwleidyddol. Hefyd, ni fydd Angela Merkel, fel cynrychiolwr yr wlad mwya' pwerus, yn caniatáu yr amodau yn ôl dymuniadau Cameron er mwyn cadw Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae awdur y Golygyddol yn pwysleisio na fydd Cameron yn gallu rhoi pwysau ar Merkel. Hefyd, yn ôl y Helsingin Sanomat, mae mwyafrif yr aelodau eraill yn cytuno â Merkel, sef aelodau'r Undeb Ewropeaidd. Yma ac yn yr Uusi Suomi, mae'n dod yn amlwg bod y Ffindir yn gweld aelodaeth mewn undebau rhyngwladol yn pwysig, ac mae'n debyg bydd aelodaeth yn y NATO yn cael ei trafod eto. Mae un neges yn yr adran iechyd wedi taro fy llygaid. Mae Turun Sanomat, papur newydd yr hen brifddinas Turku, yn rhybuddio bod dim ond deg y cant o ferched yn eu harddegau'n ddigon actif bob dydd. Ymhlith bechgyn, mae'r sefyllfa ychydig yn well. Mae ugain y cant yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd. Roeddwn i'n synnu wrth ddarllen hwn, achos pan oeddwn i'n gweithio yn y Ffindir fel hyfforddwr ieuenctid tua degawd yn ôl, rwy'n cofio bod plant y Ffindir yn weddol heini. Roedden nhw'n mynd allan i chwarae yn aml, ac roedd y cynghorau lleol yn cynnig nifer o gyrsiau dechreuwr o bob math o chwaraeon. Yn amlwg, mae'r argyfwng economaidd o 2008 ymlaen wedi newid sefyllfa gyllido mewn chwaraeon a hamdden. Hefyd, mae'r erthygl yn beirniadu diffyg o chwarae yn rhydd. Yn ei hôl hi, dydy plant ddim yn cael chwarae allan heb oruchwyliaeth yn bellach. Maen nhw'n cael eu mynd ar dosbarthau chwaraeon mewn car gan eu rhieni, ac mae cynnwys y cyrsiau wedi cael eu pennu gan oedolion hefyd. Yn aml, dŷn ni ddim yn yy dŷn ni'n yy ddarllen straeon tebyg am ddiffyg ymarfer corff ac argyfwng gorbwysedd ymhlith plant ym Mhrydain, ac mae'r gwledydd yn y gogledd yn cael eu portreadu fel yy modelau i'w dilyn. Ond yn amlwg, maen nhw'n dechrau i wynebu'r un her nawr. Diolch yn fawr am wrando a Nakemin, sef hwyl yn Ffinneg.